dumelang ke a le tumediša ke a le lotšha go semoya ka dr makgabo le kgone ke rata re dire reading ya rena go no bona rona go diragalang ka ra maphelo a rena ke dilo tse e le gore di a diragala gane jalo goba metlho mongwe le di sa tswela go diragala madi tša go feta goba di tlo diragala e sekgale okay ntle le go senya sebaka a re kweng gore na melaetša e le gore re hwetša e reng dilo tse di tlhagagane jalo ka ra bophelo the six of cups dilo tše lore di sa tšwela go tlhaga dilo tše lore di tlo tlhaga e sekgale ke na le the magician okay. ke na le the will of fortune okay re ke kry-eng karata ya bofoo ke na le the five of cups okay ka ra ka ra karata tše tše four tše ke ke sa tšwela go di ntšha gane bjalo ka mo ke botšiwa ka motho e le gore go na le ntho e le gore maybe sa le ya diragala matša go feta goba dikgwedi tša go feta mohlomongwe motho e le gore o ile a go nyamiša motho e le gore o ile a go kweša bohloko motho e le gore o ile a go kgopiša ke motho e le gore wena wa mo rata um ke motho e le gore o close to wena o bo se expect gore o tla dira dilo tše mo go wena gomme mara ke go bona e le o le motho e le gore o nyaka go dira peace o lapisitše ke dintwa o lapisitše o lapisitše ke dikgakgano wena o ile wa dula fase wa bona gore motho o bohlokwa kudu ka gare ga bophelo ba gago and wa bona gore dikgakgano tšela ga se selo compared to dilo tše dibotse tše e le gore wena le motho yokhwi le šetše le di dirile together bophelo bo botse bo e le gore wena le motho yokhwi le bo build-ile together. Motho e ka ba le motho yo mongwe ba ka ba ratana le wena, molekane wa gago, e ka ba e le motho e le gore ke mogwera wa gago, mohlomongwe moagišane, jwalo le jwalo. Gomme ke bona o, o ya go yena le dira peace, ke bona o ya go yena le dira peace. Ka gore ke bona o le motho e le gore o ipotše gore nka se mo emele, e re ke ye go yena ke, ke, ke gore ntho e e tšwe mo mafahleng a ka ke kgone go move-la pele. Ke bona e le ntho e botse ntho e le gore wa e dira and-e gape ebile ke bona. o le motho eleng gore ke bona o kry-a like mohlomong dikgopolo goba dikakanyo tše dibotse tše di tlang mo go wena tše e le gore di fa ke mangwele a gago tše di tlo tla go wena bjale ka an intuition e tla tla mo go wena goba ya tla through thoughts ya tla mo go wena kore ntho e ke ntho e le gore e ka o tlišetša Dimpho e ka utlišetša tšhelete e ka utlišetša lehumo ka lengwe la matšatši ge ntho o ka e tšea serious ya ba ntho la gore theeletša yona intuition ya gago theeletša ditoro tšeoe gobane mangwele a gago ba tlo go fa di ideas tše e leng gore di ka tla tša go phediša in future. Mohlomongwe e ka no ba mošomo e le gore o rata gore o apply-ele mohlomongwe e ka no ba e le kgwebo e le gore o rata gore o e thome jwalo le jwalo but ke ntho botse ntho e le gore e ka tla ya go tlišetša letseno ka lengwe la matšatši and ebile ke bona di di blessings ke bona matšatši like lehono or matša a lore a sa etla ke matša a mabotse a e le gore ke bona di blessings di tla ka gare ga bophelo ba gago. Ke bona o e ba le tšhelete e itseng mohlomong tšhelete e le gore o kgale o ntse o e expect-a goba mohlomong ebile o bo o sa e expect-e tšhelete e, mare ke bona e le gore o kry-a tšhelete e itseng letseno le le itseng. Ke ona molaetša o le gore ke a o hwetša gane jwalo gomme a re ko rena mangwele a gago ba reng ge ba ntše ba tšwela pele ba ntše ba go advise-a gore na ba re dira eng o se ke wa dira eng. okay ke na le karete le gore ba bitsa re ke the lovers a re ka gore na ba reng ka yona badimo ba gago ba re bona ba rata gore wena o embrace true love a kere ko rile ke kwa kgotsa le motho le o kgopišitše ka ba mogwera wa motlho mongwe o boletse le wena ka mokgwa mongwe motlho mongwe o kgopišitše ba re o se ka tša nako e ntšhi le gore o nagana ka ntho e le gore motho le o kgopišitše ka yona nagana ka dilo tse di botse tse le gore wena motho la o go diretše tsona goba nagana ka dilo tse di botse ka relationship e botse le gore wena o bile le yona le le yena mothola ke ntwa botlhokwa ke ntho ya bohlokwa ka gare ga bophelo ba gago. And-e ba buša ba re ge o dira di-choices, dira di-choices tše e le gore di tšwa botengteng bja pelo ya gago. O se ka kgwetša into e le ya gore ge o kwatile and then o dira di-choices tše e le gore o di dira ka baka la go kwata. So go ra gore ge o na le motho e le gore o kgopišitše o no kry-a nakonyana before o ka tla wa dira di-choices tše di itseng. akere goba mohlomongwe before o ka tla wa botša motho mantšu a go se be gabotse mohlomongwe dula fase o ite o ke gopole kore o leke gore o theole moya wa gago akere go kwata gola go tloge then from there o kgone go dira di-choices ga o dira se o tlo kgwetša e le gore o feleletša o dirang o dira the right choices ga o tlo dira di-choices tše e le goreng o sa sa wa ke tshola wa re mara why ke boletše so mara why ke dirile so jwalo le jwalo. ka re mohlomongwe o ka kgotša le gore o tlo bolela mantšu e le gore motho o na le yena mafelelo o palela ko go tshwarela o gopole gore ke o botše ka the, ka the six of cups mo e le gore ke bona wena e le motho o le dira peace and then ke bona gape um motho e le gore ge e le gore o bo o lwala mohlomongwe e ka no ba le di-flu goba tlhogo goba bolwetse bo bo itseng mo mmeleng wa go kgotše le gore mohlomongwe o bo o sa tsoge gabotse then ba re tseba gore ke nako e le gore bolwetse bola bo tla tloga mo mmeleng wa gago wa fola wena automatically akere nako nngwe Rulwatšale ke eng? Go ka kgotšwa e le gore o ba le too much stress, dilo tša gagwe tša go phela di sepela gabotse, mohlomongwe motho o e le gore wena o mo trust-a wa go kgopiša and-e o tšea ntho yela o e beya ka mo pele ga gagwe, o nagana ka yona bošego le mosegare wa wa se robala gabotse. E go bakela stress, mafelelong e dirang e bitša malwetši a mangwe a ma itseng ka gare ga bophelo ba gago. So ge o ka go ka ba le moya ola wa gore e re ke tshwarele motho o, ke move-ele pele and then o dirang? O dira gore le malwetši a se ka ba gona ka gare ga bophelo ba gago. so ge e le gore o bo o lwala matšatši a go feta ba re tseba gore o tlo fola e se kgale okay ke tlo nyaka dikarata tše dingwe apetše four ke na le the queen of ones ke na le the ten of cups ke na le the page of pentacles e na le the queen of pentacles so go ya ka dikarata tše ntho e ke tlo le botša yona gore beke when coming to mabaka a ditšhelete ke beke e botse ge e le gore mohlomongwe o nyaka go thoma kgwebo potlana e itseng go na possibility ya gore o kgwetše tšhelete yona beke neke then o thome kgwebone potlana ya gago ge e le gore business ya gago ga e sepela gabotse tseba gore beke business ya gago e tla sepela gabotse jwale le jalo ge le re wa šoma mohlomongwe o kgwetše le go bina mathata tšhelete mo le mo o ka nna wa makala wa kgwetše le gore o tlo kry-a motho gore o tla go thuša ka mašeleng so ye ke be ke e botse for wena when coming to mabaka a ditšhelete and then ba sa bolela gape ka relationship Akere mole o swanetše o dire kore kore o be le nako e le ya go ba le bo mohlomongwe go thaba le family ya gago, go thaba le bagwera jwalo le jwalo. Ge o tlo sepela o lata yena motho ono la a go kgopišitšeng ka gore wena o ipotše gore nka se mo emela e tla go nna a kgopela tshwarelo ka gore mohlomongwe yena a ka no ba le dihlong. Nna ke nne ke direla nna ga ke direle yena ke direla my own self kore my spirit soul ya ka gore e be at peace. so ke tlo mo lata motho o ka mmotša gore okay ke o diretše phoso ka one two three ke kgopela gore o ntshwarele re move-le pele gomme le yena o tlo kry-a maatla a gore le yena a re go wena a re le nna ke kgopela gore o ntshwarele dihlong tšela a nago le tšona di ka se sa ba gona tša go kgopela tshwarelo ya ba ntho e le ya gore motho motho o kgopišaneng le yena le yena ka se sebaka ga a robala gabotse e a mo ja ntho ela le yena o nyaka go dira peace mara ka baka la pride o palela ke go tla mo go wena so wena o tlo tšea action ya mathomo o tšea action ya mathomo ga gore gore o setlaela ga se wena lešilo wena wa ke tirela wena ka boswena gore o kgone go attracta dilo tse di botse ka ra bophelo ba gago o gopole gore ka metlha o ka kgotsa gore o na le segopi se sentšhi mo pelong ya gago o na le go kwata kore o kwatile too much a kere go ntse o kwatile tšatši ka tšatši o phela go gopola ka yona nthwenela e o kwatišitšego wa gopola ka yona motho na o kwatišitšeng o gare o bitšeng sefifi ka ra bophelo ba gago so go tloša sefifi se o dio tshwarela motho wa mova on ge ba bolela badimo ba gago ba re ka yona tšhelete ba bolelang gore e tla tla go wena beke yona yekhi motlhong ba bangwe le setse le thomile go e kry-a yone tšhelete e neowe um ba re ke mphufutšo wa phatla ya gago ke mphufutšo wa phatla ya gago go ka kgotha e le gore motho e le gore mohlomongwe um ba šetše ba boletše ka di-creative ideas tše e le gore o tlo ba le tšona bekeng e tla akere mohlomongwe go mongwe e ka no ba wa kgotha e le gore ge ba otlela mo ditorong ba go bontšha um like leruo e ka ba la dikgomo e ka ba la dipudi jwalo le jwalo e ka ba dikgogo jwalo le jwalo goba mohlomongwe wa kgotha e le gore o bona o jetse tšona um di di di-vegetables tša gago tše di ntšhi ntšhi ntšhi ka mo jarateng ya gago akere. Then ntho e ke ntho e le ya gore e kana e kanna ya ba lehumo mo go wena wa kgotsa e le gore o planter dilo tšeo ka mo jarateng ya gago goba gona mo jarete o tla e kry-ang gomme wa di tlhokomela wa di nošetša gabotse jwalo le jwalo and mafelelong o feleletša e dira e le goreng ge di gotše then o kgona go rekišetša batho, batho ba tla ba reka di-spinach-e. di-carrot jwalo le jwalo ke yona kgwebo e le gore wena o e fa ke badimo ba gago o seke wa e tšeela fase ebile o seke wa e nyenya ebile o seke wa re go e thoma wa re batho ba tla reng ba bona ke dira dilo tše ntši tše di so ge o ka re o dira dilo wa phela o lebeletše gore batho ba tla reng kudu ge o ka kgwetša le gore o dira dilo tše e le gore di positive dilo tše e le gore di tla go tlišetša lehumo wa phela o lebeletše gore batho ba tla reng ga gona mo o yang gona. ka gore batho bana bao o re go ba tla reng ge bona badimo ba bona ge ba ka ba bontšha tšona um um tšona di-creative ideas tšo tša gore um jala merogo ka mo jarateng o rekiše le bona ba tla di dira dilo tšeo ba ka se re wena o tla reng so ge e le gore o kry-a di-ideas tše dibotse ka ga bophelo bereka mo godimo ga tšona o tlogele gore batho ba tla reng. batho bale ba tlo go support-a gosasa and ebile ba tla go botša gore o bohlale and ka nna matšatši o ka hwetša ebile o kgona go thola ba bangwe ba e le gore ba tlo go thuša kore go jala go hlagola jwalo le jwalo. Ee mohlomongwe ebile ba ka nna ba go bontšha dilo tša tshwana le di-flowers mablomo gwa kgonagala gore o dire kgwebo ya mablomo gwa kgonagala kgotsa o jetse di-rose tša gago o jetse mablomo ka go fapana ga ona go na le batho ba e le gore ba di rata dilo tšeo ba tla ba reka ba beya ka metseng ya bona mablomo. um di-fresh flowers ke dilo tše e le gore di tliša um you know good energy ka mo lapeng, di tliša kganya, di koba lefifi di-flowers, di-fresh flowers and-e di-fresh flowers ebile di attractor tšhelete ka mo lapeng ebile di attractor peace go ba le peace, o ka se hwetše ka lapeng la lona go e na le dikgakgano too much, le lwa too much. so di bohlokwa that is why le bona makgowa gantši ba di rata makgowa ke batho ba e le gore every weekend motho ona wa ya a reka mablomo a uwe a kgabiša rena basotho ka re mohlomongwe a rena tšhelete goba mohlomongwe ga re tsebe um mogola wa ona a kere re bona o ka re ba senya tšhelete ka baka la gore re sa tsebe a kere mablomo a ma-fresh a tliša kganya ka lapeng Nako ngwe noka nwa jwala fela ka mo jarating ya gago o sa rekiše it's fine. Mara o ka dira kgwebo e le gore o ka kgwetša gore wa jwala gomme wa rekiše. Nako ngwe ebile o kgwetša gore o planter mehlašana ya gona o dira ke mehlašana ya gona mola e mentši ntši ntši kore mehlare ka go fapana ya mablomo mohlomongwe le mehlare e le gore batho ba ka e jwala ka mo ka mo dijareteng tša bona. o ka di dira dilo tše yalo ba timilana jwale le jwale wa kgwetša di le ka gare ga potswana tša tšona and then o kgona go rekišetša batho batho ba reka ba ba planta ka metseng ya bona ke nngwe ya dikgwebo tše e le gore gore santse re thome go nagana ka tsona re le batho baso re seke wa kgwetša gore ka metlha ge re re re dira di-business ke re dira di-spaza shop ka gore everyone o dira di-spaza shop so santse re tle ka di-ideas tše dingwe gape tše e le gore di fapane le tše dingwe tše gore di ka o tlišetša dilo tše dibotse ba bolela ka justice go bolela ka the night of sorts go bolela ka the page of cups go bolela ka the three of wands okay ka ora karate e key ntho ke tlo go botsang yona ke tlo go botse mabapi le mošomo wa gago mo e leng gore ke bona o le motho e le gore o bile successful o dirile mošomo o mobotse mo e le gore le di-managers tša gago ba thabile o dirile mošomo o mobotse wa kgwebo ya gago e gola gabotse mo e leng gore le wena o thabile and ebile o thoma go ba le this ideas ke boditše ka di-ideas tše lore di tlo tla mo go wena yona bekeneke akere di-ideas tše ke di-ideas tšela tša gore godiša kgwebo ya gago ge e le gore ga o na kgwebo wa bereka wa kgotha o ba le monagano o lla gore wa tsaya keng e re ke apply-ele diposo tša godimo goba e re ke apply-ele kae kae kae kae ke nyaka go ya company-ing e itseng ke nyaka go tšwa ka mo ke ye ko learn-a something gape di-company-ing tše dingwe tseba gore um ntho e nngwe gape ya gore um ye ke rata go adviser ka yona ka di-creative ideas make sure ya gore career e le gore wena o e choose-itše and-e ntho e ke nyaka go botša yona ke gore career e nngwe le e nngwe e na le nthwena ya gore o ka nna wa tlo ke pulela kgwebo ya gago under yona ntho ene la o e dirileng sekolo o e studisitše sekolong wa ke pulela company ya gago gomme kore wa ba stand alone selo wa kgwetše wena ka boswena wa ke pereka go a kgonagala o se ka nagana gore mohlomongwe o setse o studisitše H_R go ra gore o tla felela gona mowe o studisitše um psychology go ra re tla felela gana moo go study-šitše civil engineering go ra re o tla felela gana moo go ra gore wena o swanetše o direng o go bereka di-company tše di itseng no o ka nna wa re ge o fetša wa kry-a di-internship tša gago wa fetša internship wa kry-a mmereko o mo itseng mo company e itseng e re ge o bereka gana mo company ye nngwe yo nngwe o ye ka tsela yela ya gore ke ya go ke ithuta mošomo gore one day ge nka rata gore ke ke bereke ke bule company ya ka ke kgone go tseba go šoma. ke kgone go tseba gore ke market-a. O seka ya kgwetša e le gore wena o yela gore o direle motho yo mongwe tšhelete mare wa se nagane gore na wena o ka itirela tšhelete jwang. O ka no ba o dirile teaching mohlomongwe o ruta o le morutišigadi jwalo le jwalo. Career ya gago ga e felele gona moo. Gwa kgonagala gore ka yona teaching yela o e dirileng mohlomongwe o ipotše gore okay gore ke dire tšhelete gape um ke eng e nka e dirang why ke sa offer-re di classes ka di weekend for bana ba di grade twelve jwalo le jwalo ge e le gore mohlomongwe o morutišigadi wa bana ba bannyane ba di ba ba di grade one grade two grade three jwalo le jwalo why o sa offer-re di classes ka di weekend le ge dikolo di tswaletše akere. ka mo gae ka mo ke mo e le gore mohlomongwe o tlo kgotsa o ruta bana mohlomongwe leleme le le itseng mohlomongwe la s- la seesemane yona english goba mohlomongwe o ba ruta dilo tse di itseng dilo tse ntše ba ba ba rutang tsona ka tlelaseng o sa ba ruta tsona gape gore bana bale ba kgone go understand-a better ge le mohlomongwe morutišigadi o le gore mohlomongwe o ruta maths mohlomongwe wa kgotsa le gore o dira di-classes tše oe tše e le gore o kgona gore bana ba sekolong ba tle go wena then ba grade twelve grade eleven jwalo le jwalo wa kgotsa le gore o ba ruta maths gore ba kgone go phasa gabotse. so ya ba ya ba ntho e le ya gore whatever o e study-šitšeng e se ke ya felela gana moo o se ka feleletša e le ntho e le ya gore wena o stucked o berekela company e itseng o lla everyday gore gape ga re go le selo ga re kry-e di-annual increase jwalo le jwalo dikoloto ke tše dintšhi mola e le gore wena go na le ntho e le gore o ka e dira out of yona qualification ya gago it doesn't matter na qualification ya mohuta mang. whether o dirile admin whether o dirile secretary jwalo le jwalo qualification e nngwe le nngwe e na le ka mokgwa le wena o ka ke bereka ka gona le go ka kgotsa le gore ga se o be le mahlatse gore wena o kgone go ba le di-diploma tsone tšeoe goba mohlomongwe le yona um grade twelve ene wa se o kgone go ba le lucky ya gore o be le yona a kere ga se gore bophelo ba gago bo felela gana mowe ga se gore wena o fetše go na le di-creative ideas tše dintši tše e le gore o ka ba le tšona mohlomongwe o ka leka gore o check gore na ke eng ntho e le gore nna ke a e kgona ke talente e feng e le gore nna ke a e kgona e le gore mohlomongwe e ka ntirela tšhelete ke kgopela gore thome gana moo ge e le gore ka kgotse le gore wa gapetša gore o kry-e di-trainings tše di itseng nyakiša gore na nka kry-a kae di-trainings tša mohuta o moso mo e leng gore nka kgona gore ke kgone go tseba gore na ge ke nyaka go ke bereka nka dirang nka dira eng okay ke na le karata ya mafelelo ke the ten of swords ba re a ke mafelelo a k'ore go tšwelela gore go na le dilo tše dingwe ka gore ga phela go tšwelela gore mohlomongwe dilo tša di be di sa sepela gabotse ba re tseba gore nako e fihlile mafelelong ge e le gore o bo o lwala tseba gore nako ya go lwala e fihlile mafelelong go ra bolwetši bola bo a fela o a fola jwale gomme o tla ba gabotse mo mmeleng ge e le gore bo e na le mathata a tšhelete ba re ke nako e le ya gore mathata a tšhelete a fele and gore a fele ke ntho ya gore le wena dira something ba go fa di creative ideas badimo ba gago and ba go encourage go dira dilo tse di botse and ba ka mo sideng ya gago ba gare ba go farafarile ka mo le ka moke ba go support-a ka dilo tse o di dirago ba re o seke wa doubter tšwela pele o dire dilo tse di botse maabane ke dirile video ya angel number four mo e le gore ke boletse gore angel number four ke nngwe ya dinomoro tse e le gore um molaetša e le gore go setse o bona yona angel number four badimo ba go botsa gore we are on your side, ra go support-a whatever o nyaka go e dira, e ka ba project e itseng goba e ka ba go apply-ela kae kae jwalo le jwalo, tseba gore you are on the right track. Tšwela pele o se ke wa ba le go ke doubt-a, e ba le faith, dira dilo tše o nyakang go di dira. Re re ya go support-a, re tlo go bless-a, ntho e nngwe le e nngwe e o e dirang e tlo ba successful ka di-blessings tša rena. And then ba buša ba re yanong ye ke opportunity ya di um you know new happiness, lethabo ka gare ga bophelo ba gago. Ke šetše ke boletše batho ba bontši gantši gore ge e le gona motho a go kgopišitšeng, sepela go yena le nne fase le solve problem ye nngwe. Then go be le lethabo gape ka gare ga bophelo ba gago, go be le peace ka gare ga bophelo ba gago. ge e le gore kgwedi le o na le addiction e itseng ntho e itseng e le gore ya go tshwenya mohlomongwe o motho o la go kwata kudu gape o kwata le wena ke addiction akere o swantše o deal-e ka yona ntho ya go kwata too much akere gore e tloge okare bophelo bja gago ka gore e go biletša sefifi wa kgwetša gore mohlomongwe o na o nwa madila too much akere e ba le mokgwa o le wa gore o leke go bona gore na ke eng ntho e o ka e dirang gore o o stop-e go nwa madila le too much akere o nwe gabotse e ka ba di addiction tša go fapana and then le ka try go bona gore na ke eng dilo tše o ka di dirang tše e leng gore di ka go thuša gore addiction eo e fele ba re ye ke nako e la gore di addictions tšeo di fele so ke yona reading ya rena gomme go ba e le gore e bolela le lena then ke lelakaletša mahlatse matlhogonolo go ba e le gore ga e bolele le lena le se ke la tshwenyega ya go bolela le lena e tla tla mo nako e sa fetšeng pelo ke lelakaletša mahlatse matlhogonolo thobela